Insellmilkom u nilqagħkom għall-episodju tlettax. F'episodju tnax, is-Sinjura Bettina sa fl-aħħar seħħilha tiltaqa' ma' Napuljun, li meta dan sar jaf l-għan tal-mixja tagħha, wera ħtieġa kbira li jisma' x'għandha xi tgħid. Iżda ġara li meta fil-bieb tas-sala fejn kienet qed issir il-festa dehret oħtu Maria Karolina flimkien ma' Ġwakkin u Murat u Ċensu Barbara, Dan warrab ħarstu minn fuq għal fuqhom. Mhux biss, imma flimkien magħhom Napuljun resaq lejn tieqa fejn intilef f'diskursata serja. Fi kliem ieħor Ċensu Barbara kien sab sew lil min jaqilgħu u Napuljun ħass li hu aktar ta' ħtieġa dak li kellu xi jgħid Barbara milli Bettina. Issa ġara illi Barbara beda jħoss li s-Sinjura Bettina bdiet taħdem minn taħt. biex aktar tidher hi minnu u għalhekk, ħaseb u ra, illi din ix-xewka, illum jew għada, ser issibu fuq sieq waħda u ttelfu xortih. Bis-saħħa tal-ħbieb tiegħu, Maria Carolina u Joaquino Murat, Barbara sab triq kif seta' jeħles minnha u jibgħatha lura Malta. Il-ħelsien, naf li hu nnifsu qiegħed jaħseb f'dik il-gżira, hu jaf, jaf iqis jiswew il-ħbieb li għandu hemm.
Għall-isem ta' Napuljun, is-Sinjura Bettina mliet sidirha bin-nifs u dawl ta' hena deher jiddi fi ħbub għajnejha. Mela dak il-ġenju tal-għaġeb kien qiegħed jgħodda mal-ħbieb tiegħu. Napuljun għandu f'Malta ħbieb li jaqbżu fin-nar għalih. Qalet dik il-partitarja b'entużjażmu kbir. U inti waħda minnhom. Żied jgħid il-Ministru b'leħen ta' wieħed li jaf x'qiegħed jgħid. Bħali hemm oħrajn. Issoktat tgħid is-sinjura filwaqt li qalbet għajnejha f'ħarsa sfieqa u bexxqet fommha fi tbissima ħelwa, donnha biex tħajjar lill-ieħor jistqarr li bħalha ma kien hemm ħadd. Talleyrand kellu għaqal biżżejjed biex imexxi l-ħarira minn taħt u jonsob ix-xibka kif jaqbillu. Għall-kliem tas-sinjura wara wiċċ it-tjubija, imma bejnu u bejn ruħu Qalilha, Hawn ħdtek, hawn ħdtek! Imbagħad qam minn fuq il-pultruna u resaq lejn dik l-ambizzjuża bil-qajla. U bil-kawtela, donnu kien se jafda sigriet kbir, ressaq fommu lejn widnejha u b'leħen mitfi qalilha. Injeb l-għjun jgħaddek. bħala waħda mill-aqwa ħbieb ta' Franza u jorbot wisq fuq il-għaqal tiegħek. Tant hu hekk, tant hu hekk li hu jidhirlu li mingħajrek sħabna ta' Malta m'għandhom ħila jagħmlu xejn. Għalhekk dan il-Kap tagħna jixtieq illi inti terġa' lura f'dik il-gżira ħalli tmexxi inti bl-għaqal ta' moħħok. Għal dik it-tifħira tal-Ministru, is-Sinjura Bettina ħasset għaxqa ta' ferħ u ntefħet bil-kburija Imma imbagħad f'daqqa waħda starmet u tbernet għax indunat illi dik il-foħrija kienet il-għasel illi jaħbi l-imrar tal-firda tagħha minn Pariġi. Dik id-dama kienet għamlet isem fil-kapitali xalatura ta' Franza fejn kienet milqugħa fis-salon brillanti u eleganti tal-ogħla ċittadini. Il-ħajja tal-ġmiel, moda u foħrija kienet għal qalbha dik il-mara vanituża. Hi kienet taf tgħix fost il-għana u t-tlellix u kif tieħu postha fost l-isbaħ dami Franċiżi. Għalhekk, dik ix-xewqa tal-kmand il-kbir, imfissra bil-ħlewwa mill-Ministru, semgħatha bħala tħaxwix ta' velu illi qiegħed jgħattilha dehriet ta' għaxqa u ta' seħer. Is-Sinjura Bettina baqgħet ma lissnitx kelma. Wiċċha tqarras, ġbinha tkemmex u bħal dalma għaddiet minn fuq għajnejha. Talleyrand stenna tgħaddilha l-ewwel dehxa, imbagħad reġa' beda jsus. Ineb il-għjun wera fiduċja kbira fik tant li beħsiebu jibgħat miegħek xi tislijiet ta' reqqa lill-ħbieb tagħna f'Malta. U tana ordni biex naraw li inti tasal bla telf ta' żmien u bla tiġrib fil-belt falletta fejn hi l-bejta tal-ħbieb tagħna. Aħna ħejjejnilek kollox. Jekk trid, tista' titlaq għada. Nitlaq għada? Nitlaq għadha? staqsiet b'leħen maħnuq bħal bniedma illi ħadet qatgħa. Jekk ma timuhx għadha, ma jkun ġara xejn, tafx. Qal il-Ministru b'nofs tbissima li għaliha wiċċ is-sinjura beda jieħu d-dawl. Imma malajr reġa' dallamma li dak id-diplomatiku issokta jgħid. Imma Pita għada aħjar inti titlaq biex turi lil Napuljun il-ġibda li tħoss għalih u x-xewqa li għandek biex taqdih bla telf ta' żmien. Dik il-qaddejja ta' Napuljun dak il-ħin xtaqetu għand l-anġli, imma kellha titqanna u ssor ġewwa fiha l-ħsieb li għaddielha minn moħħha, baqgħet kiebja u mbikkma u ma għarfitx twieġeb għall-kliem mellieżi tal-Ministru. Dan, wara ftit ta' skiet, newwel idu b'sinjal ta' ħbiberija u bil-ħlewwa kollha qalilha. Nagħtik il-vjaġġ it-tajjeb, Inwegħdek, inwegħdek li Napuljun ikun jafulek għal din il-ħħaħa li għandek biex taqdih b'ħeffa hekk kbira! Malli jasal Malta, dlonk, dlonk jiġi għandek! Dik l-għarfa Maltija malajr fehmet id-daqqa. qamet bil-għaġġla, newlet kemkemm idha lill-Ministru tal-Iran, qaltlu xi kelma jew tnejn ta' ħajr minn taħt l-ilsien u ħarġet merfugħa u mfanza. Au revoir, Ministru. Au revoir, Madam. Malli ħalliet lil Talleyrand, is-Sinjura Bettina bdiet tmaħmaħ fuq ċensu barbara, għaliex hi minnufih indunat li dak il-kibx kien mexxa l-ħarira biex lilha jbegħdha minn Pariġi ħalli hu jibqa' waħdu jgħawwi u jisserdaq u jiddandaqn bis-saħħa ta' Marija Karolina Bonaparti u l-għarus tagħha Ġwakkinu Murad. Hija kibx li hu Ħasibni twelidt ilbieraħ, imma kemm ħasibni ta' subgħajja f'ħalqi! X'ħaseb? Illi ma ndunajtx, illi ma ntbaħtx, illi qed jaħdem minn taħt biex jeħles minni? Ja raġel ħażin! Ja raġel ħażin! U kif seħħlu jissieħeb ma' Maria Karolina u l-għarus tagħha! Dik il-ħbiberija kollha kif nibtet bejniethom! Ma kontx nagħmlu daqshekk jilħaqlu għax għax kieku f'il-ħabs ta' Sant'Elmu kont inħallih! Mur obsor, eh! Moħrob sor, mal-ħtija, il-ħtija hija kollha tiegħi, kollha tiegħi jien, jien ġibt lili nnifsi f'din il-qagħda mwerwra. Imma, imma kun af, kun af, Sur Ċensu Barbara, illi l-istorja mhix se tieqaf hawn, le, Min se jieqaf hawn? Għadek ma tafx min jien? Għadek ma tafx ma' min qed toħodha, Sur Ċensu Barbara? Anton Barbara, ħu Ċensu u Ġorġ, kien f'wieħed mill-kurituri ta' fuq il-palazz tal-Gran Mastru, jippassiġġa minn tarf għall-ieħor, donnu qiegħed jistenna lil xi ħadd. Kellu rasu mmejla lejn l-art u kien jidher imħasseb u bla sabar. Il-ħin kollu jmiss mazz karti illi kellu taħt qabtu x-xellugija. Dik ma kinitx l-ewwel darba illi Anton Barbara ħtieġlu jmur bil-karti l-palazz, għax hu kien wieħed mill-iskrivani fil-kanċellerija u l-viċi kanċillier kien spiss jibagħtu biex juri xi ittra ta' importanza lill-kanċillier meta dan ikun fil-palazz għal xi laqgħa tal-Kunsill tal-Ordni. Anton kien imdorri bil-ġmiel u l-lussu tal-palazz, kien jaf il-paġi u l-fizzjali tal-gwardja, u ma kienx iħoss ruħu mgerrex fost l-uniformijiet u l-livri, it-tislim u ċ-ċeremonji tal-għamara tas-sultan, imma dakinhar kien jidher misrum u nkwiet, donnu Kellu xi ħsieb ikrah iberren f'moħħu. Hu kien jaf x'kien fihom miktub dawk il-karti li kellu taħt ħabtu, imma kellu biża' li l-Kanċillier ma kienx se jitqanqal għat-theddida li kienet imfissra f'dawk il-karti. F'dawk il-karti kien hemm rapport dwar il-ħidma minn taħt li Sinjura Bettina, il-Kommendatur Bosredon, il-Kavallier Blacà u oħrajn kienu qegħdin iwettqu kontra l-ordni u t-tixwix li kienu qegħdin iqajmu kontra il-Gran Mastru. Li kien jagħmel hu, Anton Barbara, fuq rapport bħal dak, kien jibgħat minnufih suldati jiġbru lil dawk ix-xewwiexa u jkaxkruhom f'qiegħ ta' ħabs. Għax Anton Barbara kellu ġibda kbira lejn il-Gvern tal-Ordni u qima bla qies lejn il-Gran Mastru. Jekk ħuh Ġorġ kien imxaqleb lejn l-Ingliżi, jekk ħuh Ċensu kien imtajjar lejn il-Franċiżi, Anton kien ammiratur kbir tal-Ordni. Minn meta kien żgħir Anton Barbara kien tgħallem jistma l-Kavallieri bħala nies għonja, qalbinin u ġenerużi. Missieru li kien għadda għomru impjegat mal-Gvern tal-Ordni kien iqis il-Gran Mastru bħala sid ħanin li jieħu ħsieb is-sudditi tiegħu, u għalhekk dak ir-raġel twajjeb dejjem fittex li jnissel f'uliedu dik il-qima li hu kien iħoss lejn il-kap tal-kavallieri. Imma l-ammirazzjoni tal-missier ixxenxlet biss f'qalb Anton, għax ħutu l-oħrajn ma kinux iqisu lill-ordni skont il-fehma ta' missierhom. Anton Barbara trabba għad-dell tal-Ordni u ħajtu tfasslet fis-servizz tal-Gvern tagħha. Kien żagħżugħ għaqli, bieżel u tal-ħsieb, miġbur id-dar u mbiegħed mit-titjir tal-ħajja. Ma kienx imżattat bħaż-żewġ ħutu l-oħra, imma ma kienx ġwejjed għal kollox. għax kellu fehma sħiħa hekk illi meta jindaħal għal ħaġa kien jinxteħet għaliha bil-ħrara ta' qalbu kollha u jibqa' jsus sakemm jasal fil-ħsieb tiegħu. Hu kien wieħed minn tax-xerka illi kienu jiltaqgħu fl-ispiżerija tas-Sur Slawgat ta' Ħal Qormi, imma Filwaqt li bosta minn dawk il-ħbieb kienu jitkellmu fuq il-Franċiżi jew fuq l-irvina tal-Ordni, hu kien iħaqqaq li l-Kavallieri kellhom jibqgħu f'Malta għax aħjar minnhom ma jiġi ħadd u fl-argumenti tiegħu kien aktar jitbaqbaq u jitmasħan għax minħabba l-impieg tiegħu fil-Kanċellerija hu kien jaf x'taħwid u x'għawġ kien għaddej bi ħsara tal-Ordni Dakinhar li kien fil-kuridur tal-palazz, Anton Barbara kellu f'idejh dokumenti li setgħu jħarbtu l-aqwa għedewwa tal-Ordni. Iżda hu kien imfantas għax kien qiegħed jistenna li bħal drabi oħra il-Kanċillier kien se jagħti daqqa ta' għajn fuq fuq lil dawk id-dokumenti u mbagħad iħalli kollox imur għal rieħu. Kif kien mitluf f'dawn il-ħsibijiet koroh, Anton ħass lil xi ħadd jimxi maġenbu u rafa' għajnejh biex jara min kien. Mal-ħarsa nqata', infixħel, wiċċu sar aħmar nar u minn fommu ħarġet waħedha l-kelma, Altezza! Għax dak il-bniedem kien l-Altezza Eminentissima Ferdinand Hompesch, Gran Mastru tal-Ordni u Prinċep Sovran ta' Malta u Għawdex, li kien sejjer waħdu mill-appartament tiegħu tax-xitwa għan-naħa l-oħra tal-palazz fejn kien jgħammar fis-sajf. Ferdinand Hombesch ma kellux il-ħila ta' La Valette. Ma kellux id-diplomazija ta' L'Isle Adam u lanqas il-maestà ta' Pinto, iżda kien jgħaddihom ilkoll fit-tjubija u t-dħulija tiegħu. Kien raġel għoli, wiċċu mgħaddam, imnieħru miżlut u għajnejh kbar li fihom aktar kienet tiddi l-bontà milli l-ħila ta' qalbu. Kien bniedem fabbli, jilqa' bħala ħabib lil kull min jersaq lejh bi tbissima, jafda f'kulħadd, u ma jaħseb ħażin f'ħadd. Ħajtu kienet immexxija aktar minn qalbu milli minn dehnu. Ma kienx bniedem li jiġbed il-kodra warajh, imma dawk il-ftit li kienu jaħslu jifhmuh, kienu jissallbu għalih. Kien magħġun, twajjeb u sieket. Ma kienx jaf jaqbad ir-riedni tat-treġġija f'idejh, u anqas ma kien jinqeda bil-frosta. Fommu ma kienx maħluq għal kelma ta' kmand u moħħu ma kienx jixgħel fi ħsibijiet ta' proġetti jew inizjattiva. l-għaxqa tiegħu, li jgħix fil-paċi ma' kulħadd, u kien ifittex li jeħles mill-għawġ billi ma jagħtix kas tiegħu. Hompex ġieli kien ra lil Anton fil-palazz, imma qatt ma kien kellmu, din id-darba waqaf u b'dik it-tbissima fabbli tiegħu qallu, Mhux l-ewwel darba li rajtek hawn, Inti impjegat magħna? Anton Barbara nfixel. Hu kellu qima kbira għas-sultan li kien iżommu bħala sid, mgħallem u mexxej l-aktar għoli u ħanin. Qatt ma kien għaddielu minn moħħu li hu għad jersaq lejn dak il-personaġġ hekk distint, aħseb u ara kemm kien jistenna li dak is-sultan jieqaf ikellmu bil-ħlewwa u bil-garbu. Iż-żagħżugħ beda jtemtem filwaqt li wieġeb. Jiena skrivan, skrivan fil-kanċellerija. Ġibt dawn il-karti li għadhom kemm waslu għax il-prinċipal tiegħi jaħseb li l-kanċillier irid jarahom bla dewmien. Mela x'fihom li jeħtieġ din l-għaġla kollha? qal il-Gran Mastru b'leħen miksur u trist tant illi Barbara rafa' għajnejh u ħares lejn Hompesch. Dan kellu wiċċ imqarras b'għafsa ta' melankonija, bħal ta' bniedem imwarrab minn sħabu, bħal ta' raġel imxennaq għall-ħbiberija ta' ħajru. Kien jidher, kien jidher illi x-xewqa tiegħu kienet mhux illi jkun jaf is-sigriet ta' dawk id-dokumenti. Iżda li joqgħod ftit tal-ħin jitkellem ma' dak iż-żagħżugħ bla ħażen u bla ħjiena. Anton feraħ bil-kliem tal-Gran Mastru, iżda fl-istess ħin ġarrab bħal ħasra għal dak is-sultan tant twajjeb u tant milgħub, u dak il-ħin ħalef illi jiġri x'jiġri hu jibqa' Qa' dejjem fidil lejn il-Kap tal-Ordni. Altezza, naħseb il-Kanċillier ikellmek dwar dawn id-dokumenti, għax għax aktarx ikun jeħtieġ jieħu passi ħorox kontra xi nies li li jridu jwaqqgħu l-Ordni fil-għajb. Il-Gran Mastru deher imdejjaq u għożbien. Donnu ma jafx x'jaqbad jagħmel u jaħseb. Imbagħad, qal b'leħen ta' swied il-qalb. L-aqwa għedewwa tal-Ordni huma xi wħud minn uliedna. Kemm nixtieq, kemm nixtieq li Alla jitilfilhom għajnejhom! Għal dan il-kliem, Anton Barbara rabba l-ħila biex jgħid dak li kien iħoss. Altezza, It-tradituri tal-Ordni għandhom qalbhom xierfa. Jekk aħna nibqgħu b'idejna marbutin, nistennew sakemm Alla jagħtihom id-dawl, nibża', nibża' li jilħaq jgħaddi żmien biżżejjed biex iwaqqgħuna fix-xejn. Il-Kunsill jieħu ħsiebhom. Jieħu ħsiebhom il-Kunsill. Qalhom Pesh, donnu jixtieq ifarfar minn fuq spallejh. Altezza, Altezza, bħala sultan, imissek tieħu ħsiebhom. Int, aħfirli li qiegħed nazzarda nkellmek hekk, imma l-ġibda li nħoss lejn l-Ordni u l-qima li għandi għalik iġegħluni ngħid dak li nħoss. Lili ftit ftit juruni x'qiegħed isir. Stqarr il-Gran Mastru, u fawra ta' mistħija telgħet f'wiċċu għax, minnufih, induna li bħala kmand kellu d-dmir li jara sewwa dak li kien qiegħed jiġri. Hawnhekk, hawnhekk, Altezza, hawnhekk! Jiena tgħarraftlek biex tara illi l-Kanċillier ikellmek dwar dawn id-dokumenti. Jekk taqrahom, Tagħraf x'maneġġi qegħdin isiru biex jeqirdu l-ordni minn Malta u tkun taf ukoll min huma l-perċimes illi jridu jbigħu din il-gżira lill-Franċiżi? Is-Sultan baqa' jiemed għal ftit tal-ħin, donnu kien jixtarr dik l-aħbar kerha li kien sema'. Imbagħad staqsa. Min,
min bagħatek hawn? B'dawk id-dokumenti, il-Viċi Kanċillier, malli waslulu dawn ir-rapporti dwar il-ħidma ta' xewwiexa u mixtrija, bagħatni minnufih hawn ħalli l-Kanċillier jaqrahom bla telf ta' żmien u jieħu l-passi li jeħtieġu. Taf?
Taf min kitibhom dawk ir-rapporti? Ftit ħbieb tal-Ordni, Kavallieri u Maltin, sudditi fidili tiegħek. li ma jagħmlux jaraw aktar lill-għedewwa ta' San Ġwann jgħawru minn taħt biex iwaqqgħu l-ordni tiegħu, qal Anton bis-saħna. Jekk kienu hekk, jekk kienu hekk, ħaqqhom tbeżbiża dawn il-ħaljin, qal Hompex, dejjem ħanin u twajjeb. Ħaqqhom il-forka dawk it-tradituri, huma min huma, nisa u rġiel, kavallieri u imposturi, ħaqqhom il-mewt! Ħettef Barbara b'leħen maħnuq bid-dagħdigħa, Hekk, il-żewġ paġġi li nzertaw għaddejjin għal xogħolhom mill-kuridur żammew il-pass u bdew jitkellmu ras ma' ras. Il-Gran Mastru stagħġeb b'dik is-saħna ta' żagħżugħ mimli ħeġġa u ħrara. Dik it-turija ta' qima u ġibda leh farrġitlu qalbu li nħobbhex. Għajnejh ħmaru u mtlew bid-dmugħ filwaqt li xufftejh bdew jirtregħdu jtemmtmu radd il-ħajr. Qabad id Anton Barbara b'idejh it-tnejn u għafasilu bi ħrara kbira. Imma f'daqqa waħda l-Gran Mastru telaq id Anton Barbara u dar bil-għerra lejn il-bieb tat-taraġ. Mnejn kienu ġejjin ħsejjes ta' nies jiġru jħambqu kemm jifilħu. Bon Dieu,
bon Dieu, garçon, se jkolli nħallik għaliex qegħdin jersqu xi nies 'l hawnhekk. X'biċċa ġratilna, x'biċċa ġratilna għal dan il-pajjiż! Dej saħta, saħta minn Alla! X'waħda din, x'waħda din, xi ġralna! Mitlu fin aħna, mitlu fin aħna! Min se jidħol għalina, għiduli, min se jidħol għalina? Altezza, Altezza, mitlufin aħna, mitlufin aħna, Altezza! Awni, x'inqala, eh? X'inqala dan l-għajjat kollu? Kif xi drabi f'jum mgħajjeb ta' Settembru, għala rieda tleħħ berqa u tkarwat ragħda qawwija u minnufih jinfetħu bwieb is-sema? Hekk, hekk, Hekk fil-palazz qamet ħamba u waqgħet taħbila tal-ġenn. Żewġ fizzjali feġġu fil-bieb tat-taraġ u daħlu jiġru fil-kuridur imħerwrin u mwerwrin. Kellhom wiċċhom aħmar nar, xufftejhom bojod jirtogħdu, għajnejhom imberrqin, ġbinhom imxarrab bl-għaraq. Kienu lebsin uniformi qadima bil-buttuni maħlulin u ċintorini imdendlin, sinjal li ma kellhomx żmien ibiddlu jħejju ruħhom qabel ħarġu mill-post tal-għassa fejn kienu. Dawk iż-żewġ uffizzjali daħlu jgewdgu jxejru jdejhom qishom imġienen u warajhom Kien hemm rassa ta' suldati, paġġi, impjegati u nies oħra ta' ġewwa l-palazz, kollha mitlufin f'fixla liema bħalha, min jgħajjat, min jistaqsi x'ġara, min jaqla' minn żniedu u min iħaqqaq li kienet waqgħet is-saħta ta' Alla. F'radd ta' salib, il-kurutur imtela' bin-nies, bali, komendaturi, kavallieri, udituri, uffiċjali u rjus għoljin, kollha ħarġu biex jaraw x'kien inqala'. Il-kanċillier u xi żewġ kbarat oħra, malli lemħu l-Gran Mastru, resqu ħdejh, donnhom ġewwa fihom kienu ħassew theżżiża iċċaqlaq is-sisien tal-Ordni. Malli dawk iż-żewġ uffiċjali mbelħin bil-qata' raw il-Gran Mastru, marru jiġru lejh u nxtaħtu għarkupptejhom quddiemu. Donnhom sogħbina mill-aħbar illi kienu sejrin ituh. Hompex tħawwad u beda jħares madwaru, donnu Dan jitlobhom ifissrulu dak li kien ġara. Iva x'ġara? X'ġara? X'ġara x'waħda din? Dan l-aġir tagħkom, dan kif qed iġġibu ruħkom? X'inqala'? Tkellmu! Tkellmu! Altezza, Altezza, fuq ir-riħ ta' Malta dehret l-armata Franċiża! Għal-lum ser nieqaf hawn.